Bal malub ibelen. Kimi kien tifel attiv ħafna, daqqa jmur l-iskola, oħrajn imur jilgħab bir-rota ma' sħabu. u drabi oħra kien jintefa' jaqra xi ktieb għall-kwiet. Ma kienx iħalli minuta mingħajr ma jagħmel xejn għaliex kien iħossu li qed jaħli l-ħin. Dan l-aħħar, wara li ġab logħba ġdida tal-kompjuter, inqas beda jħalli minuta bi kwieta bil-ħeġġa biex imur jilgħab online ma' sħabu. Bil-kemm kien ikollu ħajra jiekol bil-ġenn li kien ikollu fuqu. Min dejjem kien hekk, sa minn meta kien għadu tifel ċkejken. Il-mama kienet tajlu kemm il-darba sabiex jikkalma ftit u jiekol dak kollu li kellu fil-platt. Iżda minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. Waqt it-treddin tagħha, il-mama kienet ittennilu illi jekk ma jikolx kien se jimrad Għaliex Bagħal magħlub ibegħlen? Darba waħda, Kim jiġi lura mill-iskola bħas-soltu u wara li daħħal il-baskett tal-iskola fil-kamra tas-sodda tiegħu u neża' l-uniformi, mar fil-kamra tal-ikel biex jiekol dak li kienet ippreparatlu l-mamà. Dakinhar kienet għamlitlu il-platt favurit tiegħu, għaġin bit-salza ħamra. Ġabitlu l-platt bi tbissima kbira filwaqt li poġġiet ħdejh sabiex hija wkoll tiekol miegħu. Bilkemm li ħaq daħħal żewġ furketti għaġin f'ħalqu li ma qalx lil mamà li ma kellux aktar ġuħ. Il-mamà ma riditx tisfurzah għalkemm rata stramba kif ma kellux aptit l-iktar platt favurit tiegħu. Qabdet il-platt waqt li ratu sejjer jiġri lejn kamartu u bid-dieqa kbira għattitu sabiex ma tarmiħx. Kimi mar jiġri f'kamartu u ntefa' quddiem il-kompjuter sabiex jidħol jilgħab ma' sħabu, hekk kif kien miftiehem. Dam għaddej jilgħab mhux ħażin u l-mamà marret tiċċekkja kif kien kemm-il darba. Ma nqalgħax minn quddiem il-kompjuter li kellu. Wasal il-ħin tal-ikel ta' filgħaxija u Kimi Ma kellux aptit jiekol. Lil mamà, meta marret tiċċekkja hux se jingħaqad magħha u ma' missieru għall-ikla ta' filgħaxija, qalilha li le. Il-papà, wara li wasal mix-xogħol u poġġa bilqiegħda għall-ikel, staqsa lil mamà fejn kien Kimi. Hija qaltlu li binhom ma kellux aptit jiekol u kienet xi ftit imħassba għaliex dan l-aħħar, minn meta xtrawlu l-logħba l-ġdida, Ma baqax jiekol kif kien. Il-papà ma riedx jaf u mar għal Kimi sabiex jiġi jiekol huwa wkoll. Hekk kif ħabbat u ma seba' l-ebda rispons, il-papà fetaħ il-bieb ta' Kimi u sab lil ibnu mal-art mitluf minn sensih. Qabdu jiġri f'idu u flimkien mal-mamà ħaduh l-isptar. Dam jiem hemm sakemm Kimi reġa' ġie f'tiegħu. It-tabib qalilhom li ma kienx qed jiekol biżżejjed u ta' tifel li kien, kellu bżonn jieħu aktar nutrijenti. Minn dakinhar ma baqgħetx tħallih il-mamà mingħajr ma jlaqqat il-platt għaliex kif kienet tgħid hi, l-ibal magħlub, ibegħlen. Tifsira, Jekk wieħed ma jiekolx kemm hemm bżonn, ma jkunx jista' jkollu l-enerġija u s-saħħa biżżejjed sabiex jgħaddi l-ġurnata